Луиза, сәлам. Сәлам.
Сингә күчик әле. Әлбәттә, без болай да бөтен сингә күчкән идек. Син нишлисең?
Мин хәзер язам безнең татар китабы йортында 12 февральдән эшли башлаган ачылган күргәзмәнең исемен ул матур туганда дип атала шәриф камалның әсәре исеме буенча сүз уңаеннан мин сиңа бер кызыклы экспонат күрсәтим әле о әйдә Без бит Шәриф Камал премиясе игълан иткән идек һәм менә күптән түгел генә лауреатларны бүләкләдек. Һәм лауреатларга менә шушы каләм белән лауреатлар китабына тәэсирләрен язырга тәкъдим иттек, шундый ритуал үткәрдек. Ә сире нәрсәдә бу каләмне кайчандыр Шәриф Камалга Закир Рәмиев шагыйрь дәртмән бүләк иткән була һәм ул безнең бик кадерле экспонат. Синең яраткан өч язучың?
Минем яраткан өч язучы мин Мәхмүт Галәүне бик яратам. Ә чит ил язучыларыннан Архан Памук һәм Харуки Мураками. Бу комган монда нишли?
Бу комган, бу комган ул бик кадерле экспонатларның берсе, ләкин инде Шәриф Камал музееныкы түгел. Ә без Ленар Закиров белән Тәгәрмәч дигән проект башлаган идек. Һәм менә шунда Киркәле авылында бар, авылына барганда безгә бу комганны бүләк итеп бирделәр. Ул безнең Тәгәрмәчнең беренче экспонаты. Ә хәзер кая барабыз?
Хәзер без инде музейның йөрәгенә таба юл алабыз. Мин сезне чакырам. Мин сине чакырам.
Бүген кәефләр ничек? Кәефләр урамдагыча. Ә без хәзер безнең музейның, безнең йортның икенче катына менәбез һәм бу икенче катта безнең экспозиция заллары урнашкан. Без хәзер шул экспозиция залларының Ә, беренчесенә керәбез. Луиза, ә синең кәефең ничек күтәргә? Ә, көлдереп. Бүген эшкә ничәгә килдең? Ә, иртәнге 8-дә.
Ага. Ә, соңгы укыган китабың? Ой, соңгы укыган китабым мин бер юлы берничә китап укырга яратам. Соңгы укыганнарымнан берсе бүген дигән әсәр Эмили Троп дигән авторның һәм параллельно аның белән тагын бик күп китаплар.

Һәм монда инде без күрәбез үзебезнең 20 гасыр башындагы иң күренекле нәширләр белән язучыларны. Дәртмән инде барыбыз да таныйбыздыр дип уйлыйм. Иң шәп сәяхәтең?
Һәр вакытта да иң соңгысы, быелгысы Кырым. Берәр фильм киңәш ит әле.
Мин киңәш итәргә куркам фильмнарны, чөнки менә э, минем иң яраткан режиссерым ул Дэвид Линч. Һәм аның Twin Peaks-ын мин соңгы вакытта тәкъдим иткән идем. Ул бик э, авыр тәэсир иткән булып чыкты. Шуңа күрә, ләкин мин шулай да Линчны тәкъдим итәм. Без ничәнче сорауда әле?
Унга җитмәдек шикелле әле. Еш алдалыйсыңмы?
Кай вакытта хәйләләргә туры килә?
Китап йортында илһам киләме?
Китап йортында илһам һәр вакыт килә, бигрәк тә без эшләрне бик әйбәт итеп эшләп чыккан вакытларда.
Синең яраткан стилең?
музыкадамы кинодамы гомумән гомумән гомумән баха стилен яратам
миллион отсам нишләр идең миллион
миллион отсам миллион отсам берәр Күптәннән хыялымда йөргән проектны тормышка ашырыр идем. Без хәзер кайда?
Без хәзер э, икенче экспозиция залында. Бу безнең менә э, балалар гадәттә килгәндә бик ярата торган шундый китаплардан эшләнгән киштәләр. Менә монда шигърият, дигәнең ачык инде миңа шигърият иң беренче чиратта бик кадерле булгачтан ягъни безнең бу киштәләрдә тәкъдим ителгән китаплар алар э, татар э, дөньясындагы иң күренекле һәм иң топ дип әйтик инде саналган китаплар бу китапларны безнең менә шулай итеп э, киштәләрне балалар ачып карарга һәм квестлар үтәргә яраталар ә иң еш кайсы ачыла э, иң еш безнең гадәттә ачалар менә сүзлекләрне педагогиканы һәм иң сәер һәм кызыклы тоелганы медицина йолдызыма буенча кем син арыслан кумирың бармы
кумирым дип әйтмәс идем сокланган кешеләрем бар мында хәзер нинди фильм бара бу безнең фильмнан бигрәк документаль формат мында бер генә секундка кечкенә генә бер вакыт мизгеле эчендә шәриф камал күренеп китә
җитәкче эше алҗытамы
Алҗыта. Без хәзер менә иң-иң сакраль бүлмәгә керәбез. Бу Шәриф Камалның мемориаль фатиры. Һәм безне менә монда э, күрәсез э, витриналарда аның белән бәйле китаплар, э, документлар каршы ала, менә аның предметлары һәм инде Харис Якупов эшләгән, төшергән аның сурәте. Ираттан инде сыйфатлар ошый. Ерак та. Безнең кая барганыбызны, нинди юнәлеш буенча яшәргә тиеш икәнлегебезне белүе.
Иртәгә синең җир шарының кайсы ноктасында уянасың килә?
Ой, алар күп, барасы килгән һәм уянасы килгән нокталар. Төп-төгәл иртәгә әйтә алмыйм, ничек булыр. Ләкин менә бүген иртән минем бик тә Мексикада Фрида Кало яшәгән урыннарда уянасым килер иде. Ә монда иң кызыклы предмет күрсәтегез әле шуны монда мин бөтен предметларны да шулкадәр яратам берничәсенә генә игътибарны юнәлтеп үтәсем килә менә монысы китап киштәсе без китап йортында булгач инде монда ә, шәриф камал үзе яшәгән вакытта нинди китапларны яраткан һәм ничек итеп аларны туплаган ул шулай тупланган килеш саклана бездә монысы ә, дусты салих сәйдашев белән ә, сайлаган кызы зәйнәп байгедиева өчен сайлаган ә, инструмент Ул шулай ук безнең бик кадерле экспонатларыбызның берсе. Монда барысы да бик кызыклы һәм бик кадерле. Аның машинкасы, аның лампасы барысы да. Һәм аннан соң инде менә бу экспонатка игътибарны юнәлтер идем. Бу аның миче сугыш вакытында алар бик туңгачтан менә шушы мичне чыгаралар һәм ул үз куллары белән чыгара ул мичне. Нинди ризыкны ашарга яратасың, ә кайсын ашарга яратмыйсың? Мин гомумән ашарга бик яратам. Шуңа күрә бөтен ризыкларны да ашыйм нигездә. Алай сайлап кына нәрсә ашамыйм дип әйтә алмыймдыр. Бәхетне өч сүз белән аңлат әле.
Бәхетне өч сүз белән. Катлаулы сорау.
Шулай да. Безнең монда ишекләр күп игътибар итәсезме? Без лабиринтта квестта йөргән кебек йөрибез. Бәхетне өч сүз белән. Өчәү булыр микән? Син нәкъ менә тиешле вакытта, тиешле урында булыр, булган вакытта бәхетле буласың һәм аның сиңа билгеләгән ничек дип әйтим, бурычларын, максатларын үти аласың, шулай дип уйлыйм. Бу үзе бу соңгы сорау.
Димәк, без тәмамлыйбыз. Һәм бу ничәнчесе булды сорау?
Һәм бу 25 нче сорау.